Ɔdɔfo retsie mu anɔpa yi mema wɔakye me se menkyia ngye do dze abrɛ wo. Me dzin ara ne Antipat, erehwehwɛ me a fa dzin Naelson fa hwehwɛ me wɔ all the social media platforms do na wo nsa bɛka mu. Ndɛ yerusua adze afa nsɔnna ebusua ho. Nsɔnna wɔ mper kwa. Ɔdɔfo, sɛ ekɔto ebusua bi dɛ woehyia mu na wokitsa poma, mekyea kyea me poma, a akronkron si do, anaadɛ ebusua ebusua woehyia mu na sɛ poma no, ɛɛ asɛsɛgu si hɔ a kɔnfora deda ho, na akronkron ebien, kor gyina bankum, kor gyina nyimfa, na aberewatsia butuw anim, na ahyira a mekyerɛ kutu. a sika mfutsew gu mu na aboatan bɛbar ho a, wɔyɛ nsɔnafo. Dɛm ebusua no, sɛ kɔto hɔn a, mennkyerɛ hɔn mema wɔaatsena ase, anaa mpanyimfo mma hɔn aakye, mma hɔn aaha, mma hɔn aayadwo o, na mbom kyia hɔn. Aber no esuafo wɔmfura yie na wɔngyew do yɛ yi mbra. Nsɔnabusua, wɔmmper kwa. Abakɔsɛm kyerɛ dɛ, Dɛm ebusua yi, wɔbɔbɔ adze wɔ aber a ɔbɔfo bi na ɔnam kwae mu ɔhwehwɛ aboa. Ɔbɔfo yi ɔrokɔ a no nko, ɔreba a no nko, ne dɛm ntsi da kor ohyia no nyɛnko ɔbɔfo. Na no nyɛnko bɔmbɔfo yi hyia no na obisa no siantsir kor a aber biara obohu no biara nankotsee na ɔnam. Na ɔdomankoma bɔmbɔfo yi kyerɛ no ahataw a ɔmfa nsoso abowa biara a obehyia no do ama oetum ɔadan nyimpa na ɔdze no akɔ fie. Abakɔsɛm kyerɛ dɛ, ɔbɔfo yi yɛe ara nso abowa biara annda nnyimpa, na dza nna ɔhaw no kɛse mpo nye dɛ, ɔdɔ mu akoma bɔmbɔfo kɛɛ kyerɛɛ no dɛ, sɛ ɔhyɛ ase dɛ ɔdze ahataw no dze sosɔ mbowadɔm no do a, ɔnhwɛ yie na oennku abowa biara dɛm da no. Ɔyɛe ara a, ne nyinara annyɛ yie na ɔhwɛ mbowa dodowara a oegyaa hɔn ma wɔkɔ no a, afei dze nna ɔapa aba. ɔatɔ bahaw. Ntsi no, ogu do reyɛ ara na ɔkɔr kɔ okohun dɛ ɔsɔ bi orutwa mu. Na ahataw yi so na no mu nsu asen. Ntsi ɔbɔfo anaa ɔbɔmbɔfo yi yɛɛ n'adwen dɛ ɔbɔhwehwɛ nsu bi na ɔdze ahataw yi dze abɔ mu. Ɔnnkoto n'enyiwa do, kurow mu nsu bi na ɔwɔ hɔ yi, ɔdze ahataw yi bɔɔ mu na ɔdze sɔɔ ɔsɔ yi do. Ɔyɛɛ dɛ orikyi nsu no ara na ohun dɛ basia bɛ fɛfɛɛfɛw bi gyina n'enyim. akataasia fɛɛfɛw mapã, na ɔbɔfo yi nye akataasia yi kɔr fie na ɔdze no yɛɛ ne yer. N'ekyir no, da kor bi, awarfo yi na hɔn mba yi worutu kwan. Ɔyɛ ɔsoɛr na no kun na no nanafo yi. Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo, kasa awe efir. Ɔnam dɛ ɔsoɛr a ɔada no akataasia gyee tum na ɔnye banyin yi nye no kɔtsenae na ɔnye no woo mba na adze no ntsi, Wɔfrɛ dɛm ebusua no Ɔsɔ na Nanafo. Ntsi na ndɛ Nsɔnna wɔfrɛ hɔn Nsɔnnafo. Ɔyɛ Ɔsɔ Nanafo. N'ekyir no, nkorɔfo rutu kwan na wɔkɔ kyee dɛ ɛɛ wɔfrɛ no dɛn, kutuw bi si hɔ. Na sikafotuw wom. Na banyin na mba no wosuro no ntsi no, aber woetsie bɛ bɔtee no, ɔyɛɛ n'adwen dɛ ɔrokɔ akɛfa kutui. Ntsi aber a ɔyɛɛ dɛ ɔrokɔ akɛfa kutui, ɔkɔree na abowatsɛn bi babar kutui yi ho. Na ɔdze ne nsa suaam ara na abowatsɛn yi yɛɛ dɛ ɔreba abɔsɔw no, nna akonkona bi a osi dua sor. ɔbɛɛ dɛ ɔreba abɛsɔw Abowatsena no anaadɛ ɔrebɛpam Abowatsena no, na aberwa yi ne tsir annyɛ nkɔkwa. Ntsi Abowatsena yi sɔɔ no, ɔsɔɔ no no, ɔmaa kutuw yi do nkakrankakra ma odur fie ara na aberwa tsie yi, owui. Ntsi wɔmmper kwa, nso na wɔmmper kwa no, ɔno na ndɛ makyerɛ wo ase no. Ɔno mmper a aberwa yi per dɛ ɔbɛfa dɛm egudze yi dze aba fie. ana sika mfuturu yi a ɔwɔkutuu me dze aba fie no ntsi na aberewa no ɔhwere no nkwa? Hwer a ɔhwere no nkwa no hɛn ekyir no, hɛn nsɔnɔfo yɛse, ɔyɛ ɔhyɛe nanee anaa aberewa tsiei, owui a ɔammper kwa, na mbom ɔdze sika dze baa fie, ɔdze egudzi dze baa fie ntsi ɔno ne naaso. Sɛ etse nsɔnna nsɔnna a, ɔyɛ ɔsɔ ne nana n'asefo anaa ɔsɔ n'asefo ntsi nsɔnnafo. Nna nsɔnna wɔmmper kɔ no so no, ahɛn yɛper adze dɛ yɛbɛper ara na yeehu ewiei papa a ɔwɔ mu. Nsuanafo yɛ esikafo dɛ. Nsuanafo so yɛyɛ ahoɔfɛwfo dɛ. Dɛmara so na nsuanafo mbanyimfo, mesan misi do dɛ, wonyim awar papaapa. Ntsi me nuanom, menanom, m'egyanom nsuanafo yi, mirikyia hom dɛ, aban esiafo womfura yie o, ntsi wɔngye me do yie mbra. Meda w'ase.